Ar hyd a lled Cymru, mae Cyswllt Ffermio wedi creu clybiau busnes ar draws holl sectorau o'r diwydiant. Ac yma, yn ardal Dinas Mawddwy, mae yna un yn benodol i'r ffermwyr defaid, sef adnabod eich diadell. Pwrpas y grŵp yw gwella effeithlonrwydd diadell o ddefaid o ran cynhyrchiant. Heddi, mae Rhydian Glyn sy'n rhentu tir Bryn Melyn Llanwrin ger Machynlleth yn cofnodi i ddefaid i'r grwp gael dadansoddi'r canlyniadau. Beth yw bwriad y diwrnod? Siôn Ifans o Gyswllt Ffermio sy'n esbonio. Mae'r broses sydd efo ni heddiw lle mae'r grŵp wedi cwrdd ddwywaith yn barod efo'r arbenigrwydd Catherine ac Eleni i fynd trwy wahanol ffactorau a wedyn mae, da ni'n cael diwrnod bach heddiw i weld sut da ni'n gallu defnyddio'r gwybodaeth mae, mae Rhydian wedi hel yn fan hyn. a wedyn i drio ei gyfleu o wedyn mewn ffordd lle dan ni'n gallu ddefnyddio fo ar gyfer gwella perfformiad ariannol y ddiadell wedyn. Nathon ni fwriadol anelu at gyfer y to ifanc, mm -hmm. uh, gan feddwl falle bydde'n haws cael y meddylfryd o feddwl busnes o fewn uh, y ddiadell a fewn, o fewn busnes diadell felly. Gathon ni cyfarfod cyntaf lle oedd Catherine yn esbonio'r yr theori tu ôl i'r holl, holl beth a'r gwaith fydd fydd hi'n hyd dros y pump cyfarfod wedyn. Um, a wedyn wrth i ryw, ryw dros olwg i ni o'r diwydiant cigoen wrth, wrth i ni fynd mlaen i 2013. A wedyn, wrth i sôn wedyn am y camau oedden ni'n wneud ar, efo'r rhidian fan hyn, felly recordio'r defed, um, recordio pwysau'r moged wedyn. So oedd ni, rhywbeth dyn ni'n syni blawer ond ni'n neud ond i, i fesur y kilos o, o, o ŵyn mae rhywun yn gynhyrchu mewn blwyddyn i gyfateb â'r kilo o ddafad sydd ar, ar y ffarm. Felly mae'r mae deunydd yn fan hyn yn y grŵp mae i allu wneud hynny trwy bod Catherine yn dod ar y ffarm i hel y gwybodaeth.
Mae Catherine Lakienley yn un o brif ymgynghorwyr defaid annibynnol yma yng Nghymru, a hi sy'n arwain y clwb yma. Heddiw, yn edrych ar y defaid i gweld um, sut maen nhw wedi um, mynd dros y gaeaf uh, fel cynnysion sgôl. Mm -hmm. um, cyn, um, cyn oedd y hwyd mynd mewn, ni wedi um, mynd mas a pwysau defaid a hefyd edrych be beth yw cynnysion sgôl nhw um, yn y hydref. A heddiw rydyn ni'n um, edrych a, a scan results um, hefyd i, i gweld beth sy'n maen nhw wedi performio. Mae'n um, bwysig um, edrych ar cynnysion sgôl i, i cael um, gwybod be, um, sut mae um, defaid yn mynd i um, performio yn y, yn y fawr gyda oen bach, felly mae'n pwysig edrych ar sut maen nhw wedi dod dros y gaeaf. Mae'n bwysig iawn i, i cael gwybod faint sy'n um, bwydo defaid a um, sut maen nhw'n mynd i performio. Mae'n bwysig iawn i gwneud elw o, o wel, trio gwneud elw o defaid. Ond mae, um, mae iechyd yn, yn pwysig iawn um, hefyd, ac os bydd y iechyd ddim yn dda, bydd na ddim elw you know, ti'n i, i gwneud gyda defaid. Mae'n yym mae'n dda iawn i i ca'l yym i i edrych ar defaid yym un unwaith pob penwythnos. Mm. Ond os bydd nhw'n lan yn y you know hills mae nhw'n wahanol felly yeah. um, bob to bob tro mae nhw'n dod mewn mae'n pwysig i i rhoi you know i, i edrych arnyn nhw. Ar ôl casglu'r holl ddata, mae ffermwyr y grŵp yn dod ynghyd er mwyn trafod y canlyniadau. Ond sut mae hyn yn helpu'r ffarmwr cyffredin? Gan bod
uh, magu defed a cynnyrchu oen a'i costau wedi mynd mor ddrud. Mm. Just meddwl be, am, am wahanol syniadau, sut ti lleihau'r costau, mm -hmm. a ffordd o ddal cynnyrchu'r oen delfrydol ydych chi eisiau eich ffarm ynddi. Hwn dy'r trydydd um, cyfarfod dyn ni wedi gael a wedyn mm. falle ar ôl gael blwyddyn Wel mae blwyddyn ffarmio, falle os a rwy'n efo well syniad o'r, or costau ac lle, lle, hair, lle leihau yn fan hyn a lle i gynyddu yn lle arall chymod. Dyna'r peth mwyaf, di um, ehangu gwybodaeth am, uh, am sut i um, handlo defyd a ffordd i wella'r uh, Ddi adell fwy na'm byd, y gwir. Dwi gedi, dwi gedi fyna um, potensial i ddysgu dipyn am, uh, am uh, recordio defed a bethau yma.
Mae Rhydian Glyn wedi bod yn rhan o'r clwb ers i ffurfio, ac mae ddefed wedi cael ei recordio am gyfnod o ryw chwe mis bellach. Felly pa fanteision sydd i'r cynllun?
Mae'n eitha diddorol cael dipyn o wybodaeth a barn bobl eraill, um, be maen nhw'n meddwl a sut maen nhw'n ei bethau. A wneud, wneud i fi feddwl be, ynglyn â be dwi'n wneud a sut i godi uh, uh, faint o bres mae'r mae busnes yn dod fewn. Gethon ni gyfarfod cynta, dwi'n cofio pryd no, oedd yn ôl fan, ond uh, oedd na, mae pawb arall ddim yn rhyw cyn i, i fod yn ddadell oedd yn gwneud dewis, ond mm. o'n i'n mynd poeni achos oedd na ddim gormod o ddefed, um, rhyw 200 uh, 230 sydd i gyd. Mm -hmm. So ddim yn ormod o waith mynd trwy recordio nhw. Ac bod fi'n newydd gychwyn, prynu defed i, i fewn o'n i, so yn eitha, a dwi'n gweld fi'n prynu defed, defed i fewn am chydig bach o amser. Um, so fydd o'n handi i fi gallu defnyddio'r wybodaeth yna i wneud penderfyniadau ynglyn â pwy defed byddai'n prynu tro nesaf ynglyn â yn ôl pwy mae'r ddau maen nhw wedi perfformio. Mae'n eich i feddwl ynglyn â pwy gyndision mae'r defed yn mynd i hwrdd Um, swn i'n meddwl mae'r wybodaeth da ni wedi hela yn mynd i ddangos mwyaf condition sy'n arnyn nhw a'r mwyaf y decided efed y gorau maen nhw'n disganio. Mm -hmm. um, dwi'n gwybod, dwi, dwi, dwi eisiau pob dafod o da twyn, ond um, mwyaf twyn sydd, mae mwyaf wy'n fydd o gwmpas y lle, so mwyaf fe gynnau i werthu. Mae pawb yn eich bethau mewn ffyrdd gwahanol. Um, a dyn, Jyst gallu trafod yn rhywbeth, rhywbeth da. Mae'n ambell i grŵp uh, anabod eich diadaeth trwy, trwy, trwy, trwy Gymru, a fyddwn ni'n rhoi canfyddiadau'r grwpiau yna ar wefan Cyswllt Ffermio, neu fyddwn ni'n gwneud rhywbeth o gyfarfodydd trwy, trwy Gymru yn, yn gysylltiedig efo Catherine ar y gwaith dyn ni wedi gwneud wedyn, a'r canfyddiadau sy'n ei dilyn.